Dumelang, le a amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong e re a go bua ka go hedisa lenyalo ka tlhalano. Pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ga re tswelela ka kgatiso ya tsatsi jeno, thalano ke ha lenyalo le hedisiwa ke kgotlatshekelo. Mme gore motho a kgone go tsisa dipampiri ko kgotlatshekelo go hedisa lenyalo jaana, go tshwanetse gore go bo go hetile ngwaga tse pedi batho ba ba sena go nyalana. Mo go rayang gore ha batho ba nyalana tsatsi jeno ga ba kgone go tlisa dipampiri kana kgang ya thalano mo ngwageng o le mongwe hela ba tshwanetse go emela april 2024 gore ba kgone go tlisa dipampiri tse kana nako go heta mme go na le nako tse e leng gore kgotlatshekelo e kgona go leta gore Kgang ya thalano e itsisiwe pele ga nako ye e hela. Mme ke ha motho o utsisang um kgang a kopa teseletso e a kgonang go supa gore tota motho yo a batlang go thalana le ene o mo tshedisa bokete mo go tseneletseng. Kana mekgwa ya gago ke mekgwa e e maswe-maswe mo go tseneletseng. Mo Botswana go na le tseta e le nngwe hela-hela e e leng gore ya lebelelwa gore go te lenyalo le fedile. Mme mo ke mo go teng lenyalo le senyegile gotlhelele mo e leng gore ga le kake la ba la tsosolosiwa. Setae e ka supiwa ka ntlha tse nne. O kgona go supa ntlha e le nngwe hela kana tsotlhe ka bone kana nngwe le nngwe hela ka ga o kgonang ka teng. Setaya ntlha e motho a kgonang go supa gore lenyalo le senyegile mo le ka sekeng la tsosolosiwa ke gore motho o a mo nyetseng o tsena mo maratong le batho ba sele Mme go tsena mo maratong mo ke go dira gore motho o o tsisang kgang a seka a ba a tlhola a kgona go tshela le ene. Ka jalo o tla bona gore gore motho o o ratana le batho ba bangwe kana o tsena mo maratong le batho ba bangwe ga se gone hela mo go leng nosi, o tshwanetse gore ga godimo ga moo a ba a supa gore marato a A dira gore a seka a tlhola a kgona go nna le mothowo. Mo gongwe ga bobedi mo motho a kgonang go go supa ke gore motho yo go teng o batla go thadiwa mekgwa ya gagwe ke e leng gore motho o batlang thalano ga a kgone go tshela le yone. o re gore mo gongwe motho a mo betsa mo gongwe motho a bereka mme go sena le ga e le seke e itsisiwang ko lapeng ko gore motho o taba a rwele mokgweleo a le nosi mo gongwe ebile motho o e le go mmona a tsena mo jarateng a fetola diaparo a ba tswa ko gore Ka mantswe a mangwe jaanong o le mo lenyalong o le nosi, motho o mmona malatsi otlhe mme o kare ga le a nyalana. Dilo tse di ntseng jalo ga ke e ga sekae. E nngwe eo e ka dirisiwang go supa gore lenyalo le hedile gotlhelele ebile ga le kake la tsosolosiwa ke mo motho jaanong a setseng a tswa mo lapeng. a nna go sele ko o itse gore ke eng a sena sepe gore a o na le bana a o na le motho a mo nyetseng nya a nna mo nageng gore o dirisetse taye e o e supang gore motho o nna mo nageng motho o o tshwanetse gore a bo a le mo nageng ngwaga tse pedi kana go heta ga e le gore ke ko tlase ga ngwaga tse pedi ga o ka ke wa ikaega ka setae ya bohelo ke ga yaanong batho ba ba supa gore ee re na le ngwaga tse pedi re sa nne mmogo mme e se gore o mongwe o phuagantse o mongwe e le hela gore re dumalane gore o tsere keng re a go nna go sele um mme go nna go sele mo ba katogane ba tshwanetse go supa gore e nnile ngwaga tse pedi ba sa nne mmogo. Mme motho o o batang tlhalano e ga a sena go isa dipampiri ko kgotlatshekelo di ntshitswe o batang go thadiwa ene o tla ba ba monwana mokwalo wa tumalano gore e mme re na le dingwaga tse pedi kana go heta re sa nne mmogo ebile ke a dumalana gore phalano e nne teng Ha kgotlatshekelo e tlhatlhoba dipampiri e be e bona gore tota lenyalo le hedile mo e leng gore ga le kake la tlhola le tsosolosiwa e ntsha taelo ya gore batho ba kgaogane mme taelo e kana taolo e e bitswa decree nullified mme ha taolo e e sena go tswa Go tshwanetse gore go engwe sebaka sa dibeke tse thataro. Ga dibeke tse thataro di sena go wela, motho yaanong o tla ba a tlisa boikuelo ko kgotlatshekelo a kopa mo go teng decree absolute. Mmogo degree absolute ke yone sesupo ka sebelebele gore lenyalo le hedile gotlhelele. Nako ye ya dibeke tse thataro e helwe gore batho ba ye go ikakanya mme ga e le gore pele ga dibeke tse thataro tse di hela ba a boelana ba boela ko kgotlatshekelo gore taolo e ya degree nursery e busolosiwe. Ha decree absolute e sena go hiwa taolo ye ya um thalano ga e kgone go busolosiwa ko gore motho yaanong ga e le gore ba batla go boelana ke gore ba nyalane sešwa mo nakong ye ya dibeke tse thataro go santse go tshwerwe decree na sa e hela batho ba ga ba kgone go nyala batho ba sele O tla lemoga gape gore mo go supeng kgang ye ya go senyega ga lenyalo gotlhelele, motho o o tsisang kgang o tshwanetse gore a ba a supa gore yo a mo sekisang ke ene o molato. Ga o kake wa ikaega ka molato wa gago gore o hiwe thalo. Ka mantswe a mangwe, ga e le gore ke wena o matlhomatlho o tabogilweng le naga ye, ga o ko kwa ya ko kgotlatshekelo o bo o re kgotlatshekelo ke batathalano. Ee, o tshwanetse gore o supe gore motho yo o batlang go mothala ke ene a sentseng lenyalo. Mo ke nnete ko nteng ga tseta e le nngwe hela e batho ba dumalaneng gore ba tla tshela ba katogane um dingwaga tse pedi ke solohela ga le utlwile sengwe se se mosola mo kgatisong ye ke kopa gore le rate le subscribe le ntsha le morago e be le letsa toloko gore nako tsotlhe ga ke tsenya kgatiso e ntšha le kgone go itsisiwe ke kopa gore le ntsha le morago mo maranyaneng a facebook le ko botswana thinking law le ko twitter at bw thinking law ke tla le bona mo kgatisong e tlang